Croeso i Golwg ar y Bae, eich synopsis gwleidyddol o hynt a helyntion Senedd Cenedlaethol Cymru. Byddwn ni'n clywed am cwestiynau'r Prif Weinidog, yn holi ambell i Aelod Cynulliad ac yn cael y clecs i gyd o wythnos i wythnos. Am resymau teuluol, doedd Carwyn Jones ddim yn cymryd cwestiynau i'r Prif Weinidog wythnos yma. Um, Jane Hutt, unwaith eto, fel arweinydd y tŷ. A'r cwestiwn gyntaf gan Lian Wood yn gofyn am Ewrop ac hefyd am y refferendwm yn yr Alban. Beth oedd Lian Wood eisiau oedd sgwrs cenedlaethol yng Nghymru. Beth oedd ateb Jane Hutt? Na, da ni rhan o'r undeb ac dyna lle ddylen ni fod. Wedyn, roedd cyffuriau yn Wrecsam yn cymryd sylw Andrew RT Davies. Roedd eisiau strategaeth newydd gan y Llywodraeth. Dim byd o hynny gyn Jane Hutt. Mae gyda ni strategaeth a mae hynny ddigon da. Ac o'r diwedd, Neil Hamilton yn gofyn am trethi. Beth oedd isio i Llywodraeth Cymru pen oedd yn gael yr hawl i osod trethi i lawr? Ac oedd o'n tybio fysa'r trethi mynd i lawr fysa na fwy o refeniw yn dod i mewn i Llywodraeth? Dim o byd, medda. Jane Hutt. A'r unig fantad o gynnau i ddeud yn ateb i unrhyw gwestiwn oedd, ydy spreadsheet Phil ddim yn mynd i gael ei ffordd yn hyn o beth. Wel, beth sydd wedi cymryd yn sylw i yr wythnos hon yw'r ffaith bod Llywodraeth Cymru nawr yn mynd i diddymu yr hawl i brynu a dwi'n credu bod hi'n wythnos trist iawn yr wythnos hon o achos bod Llywodraeth Cymru yn golygu cyflwyno Bil i dyddiau mi'r hawl i brynu, oherwydd mae'r hawl i brynu dros y degawdau diwethaf wedi helpu miloedd ar filoedd o bobl i brynu eu tai ac i fynd ar yr ysgol dai, felly mae'n hynod o siomedig bod Llywodraeth Cymru nawr yn edrych i dyddymu yr hawl i brynu. Dwi'n edrych mlaen yn fawr iawn i'n cynhadledd ni dros yr dyrnodau nesaf 'ma. Beth dwi'n credu chi'n mynd i glywed wrthon ni yw'r ffaith bod ni'n mynd i ganolbwyntio ar etholiadau llywodraeth leol ac wrth gwrs ni'n mynd i adeiladu ar ein llwyddiannau ni yn is-etholiad Copeland er enghraifft a hefyd beth ych chi'n mynd i glywed wrthon ni fi'n credu yw'r ffaith bod ni eisiau adeiladu Gwlad sydd yn gweithio i bawb, dyna beth chi'n mynd i glywed oddi wrth Theresa May. I ni eisiau adeiladu gwlad sydd yn gryfach, sydd yn tecach ac sydd yn mynd i weithio i bawb fel i ni'n mynd i adael yr Undeb Ewropeaidd. Wel, mae rhaid i ni wneud Brexit yn llwyddiannus. Mae pobl Cymru, mae pobl Prydain wedi penderfynu gadael yr Undeb Ewropeaidd a dwi'n credu bod rhaid i ni fod yn bositif nawr oherwydd mae Theresa May wedi wneud hi'n eitha' clir, fe fydd hi siŵr o fod yn gwasgu botwm erthygl 50 cyn ddiwedd y mis a felly wedyn bydd yr trafodaethau yn dechrau gyda'r Undeb Ewropeaidd. Felly, mae rhaid i ni edrych 'mlaen a mae rhaid i ni fod yn bositif. Wel, mi oedd 'na gynhadledd newydd i'r wasg wythnos yma gan aelod o Plaid Cymru. Ie, Neil McEvoy. Doedd o'n dal i ddweud bod o'n aelod o'r blaid, Ond wrth gwrs, ydy o ddim yn rhan o'r grŵp yn y Cynulliad. A pam oedd o'n defnyddio y cynhadledd ei wasg? Wel, oedd o eisiau lawnsio ei ymgyrch i fod yn gynghorydd yn Gaerdydd. Nawr, dwn i'n faint o reolau mae wedi dorri trwy gael y cynhadledd yma, ond gawn ni weld, bydd y stori yma yn mynd ac yn mynd, dwi'n siŵr. Wel, fe alwodd Nicola Sturgeon am refferendwm arall ar annibyniaeth yn yr Alban. A beth oedd ymateb Cymru? Wel, ddoedd Carwyn y mynnu bod ni'n gryfach fel pedair cenedl yn yr undeb, ond o gynnal Albanwyr berffaith hawl i gael refferendwm. Ac ymateb Lian Wood? Wel, mae rhaid dal ymlaen efo sgwrs cenedlaethol yng Nghymru. A dyna beth oedd gen Rhun ap Iorwerth ei ddeud yn gynadledd y wasg Plaid Cymru. Ond pe fyddan i'n ofyn iddo beth am gael refferendwm i gael y sgwrs na'i fynd fel oedd yn yr Alban, oedd o'n gwrthod cydnabod bod amser nawr i gael refferendwm rwan. Wel dyna ni am wythnos arall i lawr yn y Bae. Ymunwch â ni yr wythnos nesa. Hwyl!